Esther, ngwĩciria riboti ya ndagĩtarĩ nĩ njiganu ndĩrenda ũnyonie riboti ĩyo ndĩrenda gwĩthomera lakini ndagĩtarĩ nĩ atũ explainire kĩndũ gĩothe ũguo nĩguo ndagĩtarĩ igaga no niĩ ndenda gwĩthomera niĩ mwenyewe we niĩ ndiũ kũrĩa riboti ĩyo ĩrĩ maybe ĩ wabici gwakwa kana hihi nĩ yorire mike why you lying to me ũrarĩria nĩkĩ Esther kamba utigire hau woka ndi wa maheni niĩ wanjĩte mũhenania niĩ okay nĩ ndaiga nĩ sori no reke twarie ma haha okay reke thiĩ bedroom nĩ watũma ndurwo nĩ mũtwe Mike, ongorwo wathi bedroom kũhitha riboti ĩyo tiga kwĩnogia tondũ ndĩnayo haha Esther ũguo rĩu ona document ciakwa ciothe no anjĩrĩirie gũthoma Esther na githĩ tiguo ũreka githĩ tiguo ũreka Esther na githĩ tiguo ũreka Nĩkĩtuo. Gĩrĩ kũhuta ona nini. Gĩrĩ kũhutia. Nĩkĩ gĩtũmĩte ũtũme twĩthumbũre ũũ? Nĩkĩ gĩtũmĩte? Na nĩ harĩa merĩ. Why could you? Why? Why?

mike rĩrĩa ũkahota kũnjĩra ũma nũkangĩra kwaciaria kwa mũciĩ ũmere gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire nyume gwaku i am going

Nĩ ndaigua ũrĩa wanjĩra. Accident ĩyo nĩyo ya cause -ire everything. Waya ĩmwe ya baithikiri nĩ yathecire mũkebe ũrĩa ũrutaga matumbĩ kuma mũhuko-inĩ wa mũndũ. Rĩu maũndũ maya mangĩ mothe no ũhote no ndũngĩhota kũgĩa mwana. Ndagĩtarĩ. we nĩ ũnjũĩ na twanateithania maũndũ-inĩ maingĩ mũno mũno mũno no kahinda-inĩ gaka ndiko ndĩrabatara ũteithio waku mũno mũno makĩria please doctor ndeithia Ũrenda gũteithia atĩa? ndingĩenda mũtumia wakwa amenye atĩ thĩna wa kwaga ciana nĩ wakwa na niĩ nĩ ndĩharĩirie gwĩka o ũrĩa wothe ũngĩenda kana gũkũrĩha mbeca o iria ciothe ũngĩenda mike we na niĩ tumĩte haraya mũno wĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ na no njage kwĩra mũtumia waku but no mũhaka report inĩ ĩrĩa ngũkũhe nyandĩke ma ĩrĩa ĩrĩ ho nĩ ũndũ wa kwĩrigĩrĩria ũma wa wĩra wakwa. Doctor, nĩ ndĩramenya ũrĩa ũroiga. Ĩka o ũrĩa wothe ũkwenda gwĩka. But. make sure mutumia wakwa ndekũmenya the truth but mike ũrarega mũtumia waku amenye ũma nĩkĩ ngwĩciria nĩ wega amenyete ũma nĩguo mũcarie kĩhonia gĩa thĩna ũyũ tene but there is no solution to this No solution. Nĩ harĩ Mike ndũngiuga ũguo. There is a solution. James, nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũhingũra maitho. Nĩ ndĩronire report na tũraria ũhoro wayo. Rĩu twĩ okay? ũguo nĩ wega nĩ ndamwĩrĩte akwĩre ma o hau kabere no akĩrega at least rĩu hakiri ciakwa nĩ ihurũkĩte rĩu nĩ twĩ thĩna witũ na nĩ tũgwetha kĩhonia mũratuire atĩa wen tũratuire tũgũre ciana ciana igĩrĩ what ciana igĩrĩ atĩ mũrĩ atwire mũgũre ciana nĩkĩ hau hatirĩ na thĩna for christ sake esther we ndũrĩ thata we no ũgĩe ciana kuma nda yaku we ti mahĩtia maku it is unfair ũngĩtĩkĩra ũguo nĩkĩ James, you are right. I think you are right. Listen. Thiĩ mwĩre ecirie wega kĩongo-inĩ gĩake. Tondũ we kona we wĩna problem ndangĩkwĩra mũgũre ciana. Ndakwĩra ta rĩu ũguo tũraria haha we nĩ mũtumia wa kerĩ angeretha but tarora james niĩ ndingĩra tũtigane na mũthuri wakwa tondũ i love him very much gũtirĩ mũndũ ũrakwĩra mũtigane na mũthuri guo na ndiroiga ndũmwendete ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ atĩ nĩ ũmuonie atĩ we no ũhote kũgĩa na ciana ciaku kuma nda yaku ũrĩa ndĩroiga nĩ atĩ no ũgĩe nda ũkue mwana nda-inĩ yaku mĩeri kenda ũthiĩ mataneti ta atumia arĩa angĩ na ũgĩe mwana waku wa kuma nda yaku mwene ũguo nĩguo ndĩroiga we nĩ ngũthiĩ kũmũtarĩria na nĩ ndaiga nĩ wega mũno

Mike. Nĩ ndigwĩtĩkĩra tũgũre ciana cia andũ angĩ. Niĩ no hote kũ- kũgĩa ciana ciakwa. Niĩ mwene. ũrageria kũnjĩra atĩ Handũ ha kũgũra ciana tũtoĩ maithe mao rĩ. Kana manyina mao rĩ. Githĩ ti wega niĩ njĩre ciana ciakwa. right na njĩra ĩngĩ nĩ rũtha ũrahoya rwa guthi gukoma na arume angi right na githĩ ti rũtha ũrahoya Esther nĩ ũĩ ũtharia noguo tu ũngĩtũma wĩndũ ũrĩa tũkoretwo naguo kahinda kau gothe ũthire then kĩnjĩre njĩra ĩrĩa njega tũngĩhumbĩra nayo thĩna ũyũ tũtũrĩte naguo gũkũ tiga gũciara ciana ciakwa niĩ mwenyewe tell me Esther, no way. As a matter of fact, ndingĩtĩkĩria ũthiĩ ũgakome na arũme angĩ atĩ nĩguo tu uhumbĩre gĩconoko gĩakwa Esther ona nĩ thoni makĩria na gĩconoko kũmenya atĩ mũtumia wakwa nĩ arakomwo nake nĩ arũmi angĩ no wĩ rora haha mike ũyũ nĩ ũndũ ngwĩka tu rita rĩmwe kana merĩ immediately ndaihe ciana ciakwa ngũtuĩka faithful Kwĩ we mĩaka yothe. Rĩu ũrauga atĩa Esther? Hihi nĩ ũramenya ũrĩa ũrauga? Nĩ ũramenya Esther? Nĩ ũramenya? Mike, korwo nĩ ndĩ na thĩna rĩ, ũngĩrehe mũtumia ũngĩ nyũmba ĩno. in fact ona ndũngĩnjĩra ingĩmenyaga nĩ mũtumia waku e gũkũ Esther, macio nĩ maheni. We nĩ ũĩ wega ũrĩa thũire polygamy. Na ndingĩhikia mũtumia ũngĩ ona kũngĩhana atĩa. Mike, please try and understand. Niĩ ndĩ mũtumia. Reke ngene kuona nyitĩte kana ũũ ge gakwa. Ah! Enough of this. Ndikwenda kũigua ndeto icio rĩngĩ. Gũkũ.

nĩ atĩ ũreka ũũ nĩ kuga atĩa It's over, Mike. It's over. Angĩkorwo ndũkũnjĩtĩkĩria ngĩe ciana rĩ, then reke tumanwo. Esther ndũngĩka ũguo ndũngĩndiga just like that Then give me my request. gũtingĩhoteka we nĩ ũĩ gũtingĩhoteka Esta, ũcio nĩ ũtharia. Niĩ ũngirie, ngĩe na gĩkeno gĩa gũciara, njoke njikare haha? Gũtirĩ. Ũrenda thĩ ĩno yothe ĩmenye atĩ niĩ ndigĩaga ciana? Ũcio ti thĩna wakwa.

ngwĩtĩkĩrie ũgĩe twana at least twĩrĩ nĩgetha gĩkeno kĩa ngoro yakwa na ngoro yaku kĩiganĩre Ah, Esther we nĩ ũĩ nĩ ngwendete no harĩ o ũndũ ũmwe tu ngwenda gũkwĩra ndũkae kũnjonorithia Esther please he gĩtĩo ndũgakome na mũndũ ũnjũĩ kana mũndũ Niĩ njũĩ. Peace. Hegitio Esther. Please. Esther. Ndũkae kũnjonorithia.

Mwico-inĩ rĩu, Mike nĩ aretĩkĩrire ngĩe na ciana ciakwa. Thank you very much for your advice. I'm grateful. Ona niĩ rĩu nĩ ndakena tondũ mũcara wakwa wĩho. Kaĩ ũrenda kũrĩhwo?

thikĩrĩria haha james nĩ njũĩ we nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra ũyũ but wĩ mũrata wa mbere wa mũthuri wakwa na nĩ ũru mũno angĩmenya atĩ nĩ ũrakoma na mũtumia wake so ũngĩigua atĩa we ũgĩthiĩ gũkoma na mũndũ ũngĩ ndĩ haha na oĩ ũrĩa wothe ngũteithĩtie mike angĩigua ũru mũno angĩmenya nawe nĩ ũĩ ũguo ndangĩmenya ĩgũkorwo ĩ secret itũ top secret niĩ ndingĩtĩkĩra ndingĩtĩkĩra na hanini niĩ ndingĩtĩkĩra then

umako umako mathaa macio mothe nyuma kwa mũtumia mũrata wakwa rĩu ũtuĩkĩte gĩtharia na mbe ĩmwe ũrakoma na mũndũ wothe wĩna mũbuto taũni ĩno na githĩ tiguo ũreka esta na githĩ tiguo ũreka ndirĩ mũndũ rũme ngomete nake ũreciria nĩ ũhũthũ kuona mũndũ wa gũkoma nake taũni ĩno ũcio nĩ ũhoro waku Esther na ithe idea ĩno ti yaku ũthiĩ na kũu wakome na arũme atĩ nĩgetha tu ũnjiarĩre mwana ĩno nĩ ya idea yaku nĩgetha ngũhe license ya gũthiĩ gũkoma na arũme na githĩ tiguo Esther na githĩ tiguo reke ngwĩra ũndũ ũmwe mike okorwo ũguo nĩguo ũrenda gũtirĩ na thĩna ndigũthi na mũndũrũme ona ũmwe ngwĩhoka o we tu no ũndũ ũmwe nĩ ũyũ gũtirĩ gũtigana nyũmba ĩno kana kũgũra ciana kana ũtharia tũgũtũra tũtarĩ ciana nginya tũgakua okorwo ũguo nĩguo ũrenda

kuri uri ukoragwo niwe urarota james for crying around niye ndimutumia murata guo for better for worse i don't care tondu ndiraria ma by the way ni ugoka rucio we kuhoka no mũhaka twĩmenyerere mũno tondũ ndingĩenda mike amenye atĩ He ũndũ tũreka nawe. Gũtirĩ ũndũ angĩmenya na ngwĩciria hatirĩ mũndũ ũngĩmwĩra. Look James, yangĩtũkorerera gũkũ. Angĩũka gũkũ, angĩikara tĩmbũrũ, nawe hingwo wĩ bedroom. Esther, I love you so much. Oh no no no no. Ũkiuga rĩngĩ nĩ ũnyendete. honestly no ũtige ingĩtiga gũkaga gũkũ biũ ũũ ti wendo twĩ naguo na ndũgekĩre rĩngĩ kĩongo-inĩ gĩaku what is it nĩ kĩ ti wendo nĩ kĩ james ndũramenya we ũhana ta ndona mũndũ ũroheaga mũrwaru thakame don't you know that

Thank you. How was your day? Uh, it was fine. No minoga. Mm. Nyuma gũthimwo ũmũthĩ. Gũthimwo nĩ ũndũ wa kĩĩ?

njagĩrĩirwo nĩ kũreact atĩa njĩra just tell me nĩwamakia thutha wa mĩaka ĩyo yothe tũtũrĩte tũgĩcaria mwana na rĩu haroneka twahota kũgĩa na kana gaitũ you behave like this

njĩra njĩra esta mike rĩu nĩ ndona thiri itũ tekumbũka o ambia gũshout for god sake wagĩrĩirwo nĩ gũkena

Okuga rĩtwa rĩna meaning. Na fancy. Reke ngwĩre Esther. Gũtirĩ rĩtwa rĩna meaning kana fancy gũkĩra James. Ingĩkwĩra harĩa twanjanĩrĩirie na James na harĩa tũkinyanĩtie ũmũthĩ. What he James means to me. Ah, ndigũkwĩra ũmũthĩ. Honey, I mean no tũkae rĩtwa rĩngĩ tiga james kũrĩ njĩra nyingĩ mũno ũngĩonia james atĩ nĩ ũmwendete nacio gũkĩra gũtua kana gaitũ rĩtwa rĩake Esther, reke tũtige kwaria about that tũgageta james now tell me okorwo nĩ kairĩtu rĩ ũgakahe rĩtwa rĩrĩkũ tũgageta njeri ta mamu wanyu ndugeke ũguo na ndũkagerie gwĩka ũguo we nĩ ũĩ mami nĩ ũĩ condition yakwa na akona tarĩ kũmũnyũrũria tũramũnyũrũria hatirĩ bata wa tũmũririkanie nawe okorwo nĩ kahĩ ndũgagete james don't ndirĩ na ũru na mũrataguo no in fact rĩtwa rĩu rĩake no old fashioned kwĩ marĩtwa maingĩ tũngĩta mwana marĩtwa ta denis kevin brian bradon marĩtwa ta macio Esther, nĩ wahotana.

So you are here. Nduka expect ngũtũra ngũrugagira ngakũhũrĩra ngũ na ngagũthambĩria nyũmba. Niĩ ndirĩ maid yaku. No mũhaka ũrutage mamwe ma macio. ũgũrũkĩte njĩni ũreciria niĩ no ngũthambĩrie nyũmba ngũhũrĩre nguo na ngũrugĩre ndwĩkaga ũguo rĩrĩa warĩ bacara so hot hĩ hĩ ũguo niĩ ndokire gũtuĩka ngombo yaku nyũmba ĩno

Esther, nĩkĩ ũrega tuonane kaingĩ kaingĩ thikũ ici? Luke James, rĩu nĩ ũgũranĩte. And besides, mũtumia waku nĩ mũrata wakwa. Oh, come on. Mike nĩ mũrata wakwa, na kĩu gĩtingĩtuĩka gĩtũmi gĩa kũgiria tuonanage. Rora haha James, we no ũkome na mũtumia wa mũrataguo, no niĩ Esther ndingĩkoma na mũthuri wa mũrata wakwa. Wĩ matũ. Reke ngwĩre Esther, mũtumia wakwa ndangenagia ta ũrĩa we ũngenagia. Thĩna wĩ hau. Look James, tiga kũmakio nĩ ũguo. Slowly nĩ mũkũmenyerana. Na kwĩragwo atĩ marriage ti a bed of roses we nĩ ũĩ niĩ na mike gwĩ kahinda twatũrĩte twĩtanĩtie no rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩikara tekuona ũrĩa ũngĩ nĩ nyendete mũthuri wakwa na ta rĩu rora nĩ tũra expect kana kangĩ

no ciaca cia kenya gĩtathiraga nĩ cinogetie mũtwe Ĩĩ, mara nĩ odm mara nĩ nĩ odk rĩu ona ũrĩa ndĩrona rĩ nĩ igũthiĩ na mbere na kũgayũkana tau ndĩrona kũrarĩ na odm rĩu nĩ odm kenya ndĩrona ta igũthiĩ adc ndikũgĩa A- A- odm Ah, ndũtige niĩ ndĩrakĩona ona ihinda rĩngĩ rĩu mũnene egũcoka kanũ ethe kura nayo akĩrĩ o rĩu ĩronekana ĩna hinya that's how politics are

In fact, cio ciana nĩ njega tondũ o family ĩtarĩ ciana tũraga na ruo na maithori. Nĩ njũĩ no mũhaka ũkorwo wĩna bata na kwenda kũmenya ũhoro wa ciana ciaku. Uma kũ rita rĩrĩ? Nyuma kwa Mike. Ehe, uma kuona mũka. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Ndigagwo mũno kĩrĩa gĩthiaga na mbere gatagatĩ-inĩ gaku na mũtumia ũcio, tondũ hingo ciothe wĩ kũmuona ũcenjagia marangi ta kĩmbu. Jane, nĩ kĩĩ kĩũru nawe? Ũreciria no tũgĩe ndũgũ, live alone, gũkoma na mũtumia wa mũrata wakwa? Kana nĩ ũiru ũraigua nĩ ũndũ wa ndũgũ itũ nake? Hmm. Anyway, how is she? Oh, she is fine. Okorwo ũguo nĩguo ũrenda kũmenya. Ĩ mwana ũcio wĩ nda. Onake no mwega. Ngwĩhoka rita rĩrĩ mwana ũrĩa gũciara nĩ ekũhana ithe na nyina. Ũramimi atĩa ũkiuga ũguo? nĩ tondũ mwana ũrĩa wao wa mbere mũhanaine mũno Je, did I hear you well?

rĩu wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũninĩte kĩeha gĩa gĩkuũ kĩa mũtumia waku for god sake wĩyũmĩrĩrie ta mũndũrũme life must continue you know na ingĩũrio ĩkaba ũkũranĩte rĩngĩ ngũrane ĩni no mike Rĩu niĩ nĩ hinya gũcaria mũtumia rĩngĩ? Ndingĩhota. Tiga kuuga ũguo James. Ũtarĩ na mũtumia na ciana nĩ ta wĩ mũkuũ. Ta ndora niĩ. Rora ciana ciaku. They are my joy and happiness. Itangĩrĩ na ciana, maica makwa mangĩrĩ empty.